יארן צוריק בין איך אריינגעמופט אין א נייע הויז, א נייע געגנט, מ'געווען אזוי בשמחה, געשמאק, אלעס מיט א שלימות, פרישע שכנים, און יעדע נאכט האט אונז געקומען באזוכן א גאסט, א גרויסע ברייטע שווארצע רעקון. מ'האט געמיינט ס'איז א מקרה, קומט איין נאכט, נאך א נאכט, מ'האט געזען אז דער בחור איז דא אונטערצוהערן מיין תיקון חצות יעדע נאכט, די קינדער האבן זייער מורא געהאט ארויסצוגיין, כ'האב פרובירט מיט אלע מינע וועגן פטור צו ווערן פון דעם אורח, כ'בין געגאנגען מיט טבילה, כ'בין געגאנגען אפילו מיט דורן, כ'בין געגאנגען מיט מלחמה, כ'האב געשאסן וואסער, סעלצער, געמאכט נויזעס. דער האט זיך נישט אוועקגערוקט, האב איך אנגערופן א גוטע חבר מיין און איך זאג אים וואס טוט מען דא? זאגט ער מיר מיט א ריקאן דא איין עצה, לאז פאר מיר איך וועל אראפקומען דארטן, און ער זאגט די ריקאנס קען מען זייער שנעל אריינכאפן נאר מיט גוטנס, מיט מלחמה ארבעט עס נישט, איך וועל אריינלייגן טונא און דיר זען וואס גייט געשען. ער איז אנגעקומען מיט א גרויסן גרויסן קעיטש, אריינגעלייגט דארטן פיינע טונא, אנגעגרייט א סעודה פאר די ריקאלן, און ער זאגט מיר דו גיי אריין אינדערווייניג, האלט מיט דעם מעמד. רבותי, איך שעם מיך צו זאגן, כ'האב רחמנות געהאט אויף די ריקאלן, כ'האב געזען ווי דער ריקאל שטייט און קוקט אויף די טונא, און איך וויל איהם שרייען, ריקאל ריקאל, האלט דיך איין! גיי נישט אוועק פאר אפאר געציילטע נארישע סעקונדעס פאר א קליינע טונא, דו קענסט דאך האבן גאנצעטע בעגס אויב נישט ביי מיר ביי א צווייטן, און דער קאהן זעהט דעם טונא, ער ווערט עפעס אזוי קראנק משוגע, ער גיבט א פלי אריין אין קעידזש, די שמחה וואס דער קאהן האט געהאט ווען ער האט געגעסן די טונא קען איך ענק נישט מסביר זיין, איך געב אייך אזא קוק, בונה דעלמא כולה, וואס גייט געשעהן נאכדעם, דער ענדיגט די טונא, דער טונא האט אים אזוי צו וויינען, ער איז געטרעפט. ס. איך בין אוועק פון דארט מיט א געוואלדיגע מוסר השכל. די יצר הרע וויל אונז אריינכאפן מיט מלחמה, גייט עס נישט גיין. ווען ער גייט קומען צו אונז מיט מלחמה גייען מיר אונז זיך נישט לאזן. ער טרעפט אונז אריין מיט גאנצעטע טריקס, גיי, קוק דא, לויף אריין, דא האסטו א קעידזש, גיי אריין, עס האב אביסל הנאה מועטת פון געציילטע סעקונדעס, און מען כאפט זיך נעבעך נישט, מען גיבט א פאל אריין, מען האט הנאה פאר א סעקונדע צוויי, דאן גיבט מען א קוק, רבונו של עולם, בין איך דען נישט אזוי ווי די ריקאן? טייערע לעכטיגע אידן, יא דו האסט די כוחות, געב אוועק די הנאה מעטות פון די געציילטע מינוטן, דו גייסט זוכה זיין צו באקומען נאך אויף די וועלט גרויסע אוצרות, און די אייבערשטער זאל העלפן זאלסט ממשיך זיין ווייטער מיט דיינע כוחות, ווייל נאר אזוי ביסט דו ממליך דעם אייבערשטן. מען האלט שוין חודש אלול, נאך אביסל גייט מען קומען און שרייען המלך! וויאזוי גייסטו דיך פילן? וויאזוי גייסטו דיך שפירן די געשמאקע טעם? אז דו קומסט נישט אהן שרייען המלך, דו האסט באמת ממליך געווען דעם אייבערשטן א גאנץ יאר מיט שמירת עיניים, הצלחה וברכה, און א גוט געבענטשט יאר. די היינטיגע גיבור עפיסאוד איז געספאנסערד דורך סיטיווייד סעקיוריטי'ס סורוועיליענס דיוויזשן וואס שטעלן צו סאפיסטיקירטע לייוו מאניטארינג פאר אלע אייער קאמערשאל בילדינגס און קאנסטראקשן סייטס זיי צו האלטן פארזיכערט פון האומלעס און פארברעכער.